Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kua tūwhera anō te papa o Pāremata ki Te Whanganui a Tara. He rautaki hou kei te whakaritea ki roto o Te Arawa kia haumaru ai ngā kaumātua kei rō whare manaaki, me te aha he tuatahitanga tēnei huri noa i te ao. Today's strategy is about implementing change for our Māori people.
Ā, kāore a TJ Perenara i whai wāhi atu ki te kapa Ōpango, engari kei reira te poho kererū i tana urunga ki te kapa Ōpango Māori.
When I walk back to my marae um after hopefully representing the team um I guess my head will be a little bit higher and my shoulders will be a little bit back a little bit further just that that pride to be able to to walk onto your marae um And to have represented the Māori All Blacks is huge. Kei ngā pākaiahi o te motu, tēnā koutou katoa. Kua whakatūwherahia anō ngā papa whenua o waho i te whare pāremata ki te marea whānui. E whā marama kua hipa i ngā pou porotū ki roto o Te Whanganui-ā-Tara me te riri i pakaru mai. Ka mutu i whakakinotia rawatia ngā papa whenua e ngā porotēhi i ngā ritenga kowhiori a te kāwanatanga. Heoi, ai ki te Pirimia i tēnei rā, nō tātou te whare pāremata. Ā, kāti e te iwi kia whakawhiti atu tātou ināianei ki Te Whanganui-ā-Tara, ki a Tina Wickliffe e tatari mai ana. E Tina, kei te pehea te ahua o nga papa whenua?
Ehara au, a Tumamao, ehara au i te, te mātanga pātītī, engari me kī pēnei, he kākāriki, he mātotoro te tipu, kāre au te kite i ngā otaota, ngā taru i roto, ā, Kei tua i ahau, kei te kite mai koutou i te reti hou, ā, kua hangaia anō, ā, kei warewaretia te reti o mua i kāingia e te, e te ahine, nā, i roto i ngā mahi, ā, porotēhi. Ā, hoi anō, ā, i tika, kua whakahokia ngā papa whenua o Pāremata te nuinga, ā, ki te, tōna hanga, ki tōna āhua o mua, engari te waero o tēnei whare, me kī, kua rerekē. Nā, i te wā o ngā mahi ōkawa, te whakatūwheratanga o ngā papa whenua nei, arā, i te ata nei, ākuni koutou ka kite i te pūrongo a Ngā Hui a Wade me te roanga ake o o ngā whakamahuki mō tērā, ā, mui ana te te wāhi nei e ngā tūtei, e ngā hēteri, ā, me ngā pirihimana, he tohu tērā, nē, ā, kei te Kei waho tonu te riri e koropopū mai ana. Na, he tohu tonu tērā ki a tātou kia mataara tonu. Hoi anō, he ātaahua te, he ātaahua ngā papa whenua tūmamao. Umm, tika tonu tāu. Ā, kua tū ngā pihi o te Minita Whanonga Māori o Willie Jackson ki ngā whakapae o te wā e pā ana ki te Minita Aorere kia nanaia mahuta. He aha ngā kōrero?
I tērā pea kua kite koe i ngā pūrongo o te wā e mea ana kei te takiwā o te 90,000 tāra ngā pūtea i whakawhiwhia ki te hoa rangatira o Nanaia Mahuta, arā, Gannon Ormsby, arā, ki te mahi kirimana i roto mō ētahi tari kāwanatanga. Nā, ko te whakapae a te Āpiti Hana Te Rōpū Nāhinara, nē, he taupatupatu tēnei mō te Minita mō Nanaia Mahuta. Nā, kei tāwāhi a Nanaia Mahuta i tēnei wā, te Minita Take Aorere, ā, hoi anō i whiua te pātai ki te Minita Whanonga Māori, ki a Willie Jackson i te rangi nei, mārama ana te kitea, ā, i tōna pukuriri, ā, i tū ōna pihi. Ana, kia whakarongo ake tātou.

Māori MP and Minister with us.
E tina hai āpōpō te hararei tuatahi o Niu Tīreni hei whakamānawa i a Matariki me te Tauhou a te Māori. He wikitōria mō te Minita nāna tēnei kaupapa i hautū ki tōna otinga, kāre kore.
Kare kore e poho kererū ana a Kiritapu Allan i tēnei rā. Hei āpōpō, tika tāhau, ko te, ko te hararei tuatahi e whakamānawa ai tātou i a Matariki. Hoi anō, i, i hurō mai ia te minita i te whare i te rā nei kia whakarongo ake tātou.

Tēnā koutou Te Kōhanga Reo o te Ana o ngā Raiona. Hoi anō Kiritapu, e tika ana me poho kererū koe, ā, e waru miriona tāra i riro i a ia ki te taunaki i ngā kaupapa Matariki puta noa i te motu mō ngā tau e whā e tū mai nei. Hoi anō, ka hoki atu te rākau kōrero ki a koe i te taiwhana e tū mamao. Tino Wycliffe atu i te Whare Pāremata, tēnā koe. I puta te māngai o te whare a Trevor Mallard i tōna noho muna, i te whakatuwhera ōkawa i te papa o Pāremata i te rā nei. E teitei atu ana ngā mema Pāremata, te Kīngitanga hoki, ki te whakanui i te kaupapa, i reira a Ngāhuia Wade.
Mauri whenua, Mauri tangata, mauri ora. Ko te kaumātua o te Whare Pāremata a Kura Moeahu. Ki te waka pikiora te Māori arā o te whenua nei, ki te waka pikiora te Māori o te unga e noho tata nei, arā ki roto i o rātou kāinga, arā ko ngā kaimahi, E tata rawa ake nei. Nā ākona o te ture me te pakihi i uaua ki a rātou te noho ki te kāinga, kāre i whai wāhi ki te tūhono ā-tinana nei ki te whakahoahoa ērā momo āhuatanga, nō reira, kua hoki mai ināianei me te mīharo ki a rātou kua wātea te Whare Wānanga ki a rātou. Inōhia te whenua mō te 23 rā. me te pakanga ki te kāwanatanga ki te whakakore i ngā ritenga kōwhiore. Arā, ko te Māori whenua, te Māori tangata, te Māori kao rā. Otiia anō rā, ka uki mai te Māori ki roa i te whenua. Arā, ka uki mai rā koutou, te Māori o ngā tangata, ā,

Ko te Tiamana o Taranaki Whānui a Kara Puketapu Dentis. Today, here on our tupuna whenua of Kai Ota, we have reaffirmed the values of the Raukura, honour, peace and goodwill. And as long as we are here, those values will remain. Ko te pika o te whare, nōna te mana o ngā whenua ki Pāremata, he āhua kai te haere. By the time
of the next Matariki, we will have an approach and a grounds which says

Kai te nui haere te whakahiapotia o ngā pūrākau reo Māori i te ao kiriata. Ko Muru he kiriata e hāngai ana ki te uru tomokanga o Ngāi Tūhoe, nā Reikura rāua ko Te Arepakahi. I te 15 Oketopa kuru tohitohi ai te pirihimana i te iwi o Tūhoe, ki reira pāhua ai ngā whare iti i te tāone o Ruātoki ki te waiariki. Ko Tamiiti tētahi o ngā tāngata i whakapaetia ki te whakatū ātea. Nā taka rawa mai 15 tau, hei tā Te Arepakahi, he kiriata e āta ruku ana i te hōhonutanga o te kaupapa e māpura mai ai te māramatanga. I te tahi o Tīhema puta ai tēnei kiriata. Kia whakatā tātou mō te wā poto kei tua ake tonu, ka kōrero mātou ki ētahi o ngā whetū o te Kapa Ōpango Māori i a rātou e whakariterite ana ki te tuki atu ki a Airini. Tēnā tātou katoa. I te tau nei, whakanui ai tētahi o ngā kura hāhi Māori whakamutunga o Aotearoa, a Hato Pāora, i tana huringa 75. Nā, kua hono mai te tumuaki o te kura, Nathan Matthew, ki te kōrero i ngā wero, hei akiaki i ngā mātua Māori kia tukua tonutia mai e rātou ā rātou tamariki ki te kura. Nathan, e te rangatira nau mai ki te hōtaka.
A, tēnā koe. Kia hoki whakamuri a tāua ki ngā tau whitu tekau mā rima kua mahue ki muri, he aha te kura huna e mana ai tērā kōrero ko Tahato Pāora he whakatangata i ngā tama o te kura?
O, tērā pea, ko te mea nui, a, i roto i ngā tau ahakoa ngā piki me ngā heke kua, kua pā mai ki a mātou, ko te mea nui kua ū tonu ki ngā mātāpono, ki ngā kaupapa matua o tō mātou kura, me kī ko te, ko te taha Māori tētahi o ngā āhuatanga nui, ā, ko, ko te whakapono Katorika anō hoki. Kua ū tonu ki ērā, ā, tērā pea tētahi o ngā take e haere tonu tēnei kura Māori, ā, nā te ū ki, ki tōna ake mātāpono.
Ko tērā tari, ko te ERO, tērā taniwha kei te ao mātauranga mō te whakahaere i ngā kura. He aha ngā mahi kei te mahia e koutou? E ū tonu ai te kura ki ngā hiahia kua tohua e Te Tari Arotake, arā te ERO. Ā, he aha hoki ngā kōrero akiaki i ngā tama o mua o Tipene, rātou e ngana ana kia tuwhera anō ai tō rātou kura? Ua tika tāu, ko te, ngā, ngā tikanga, ngā ture o ERO, he mea nui, ā, hoi anō, ā, i roto i ngā mahi katoa o te kura, ā, me āta whakaarohia, ā, aua tikanga, kia kore, ā, te kura e, e raru i runga anō i aua, ā, aua tikanga, aua ture, aua herenga, ā, a te Kāwanatanga. Ā, engari ko te, ko te kaupapa nui, ā, me haumarutia te kura. Mehemea he wāhi haumaru, he kura haumaru mō ngā tauira o te kura, koirā te mea nui, mehemea ka tūtuki tērā, ka tūtuki anō i ngā i ngā wawata, ngā tūmanako o ērau anō hoki. Mehemea he kōrero tāku kia tuku atu ki aku tuakana o Hato Tīpene, ko te mea nui ka hoki atu ki waku kōrero tuatahi, Me ū ki ngā mātāpono o te kura. He aha te tuakiri motuhake o te kura? Mehemea kia mau tonu ki tērā, tērā pea ka tirohia ngā whānau Māori, ngā hāpori Māori, ā, ka tuku ā rātou taitama tāne ki te kura, kuraina ai. He aha ētahi o ngā āhuatanga, ētahi o ngā kaupapa i whakatūria hei whakanui i te huritau o te kura?
Ae, ka tu ana te hui nui, te huritau, i te wikini o Labour i tenei tau i te Oketopa. Ko nga mahi, ko te, me ki ko te kaupapa matua ko te whanaungatanga, he nui nga hui ki roto i aua ra hei whakakaha, hei whakapakari i te herenga tangata, i te whanaungatanga kia waenganui i nga tama tawhito i ngā, i te whānau whānui o te kura, ā, ko te hākiri tētahi o, o ērā, ko te mau whakaahua o ia reanga, ā, tērā, ā, ko tētahi mīhā nui, ā, tērā, ā, hoi anō ko te kaupapa nui, ā, ko te whanaungatanga ki waenganui i ngā tama tawhito, ā, te mihi atu ki a rātou kāore e taea te tae ā rātou kua wehe atu ki Tū-o-Paemaumahara, ā, hoi anō tērā pē ngā kaupapa matua ā kua whakaritea e mātou i tēnei wā. Mm.
I a koe kōrero ana mō ngā tama o mua o Hato Pāora, koirā tētahi tino tū āhuatanga e kitea ana i roto i ō tātou kura Māori, ko te āta whātoro i te ringa o te kura ki ngā tama o mua. Nā te aha i pērā ai a Hato Pāora kia, kia tū tonu ai tērā hononga ki waenganui I ngā tama o nāianei ki ngā tama o mua. E, koirā pē te, te, te mea nui, ā, kua hono tonu ki ngā tama tawhito, ki ngā hāpori kua kaha nei te tautoko mai te, te haka pūware ake o te kura i te tau 47, tau, tae noa atu ki tēnei o ngā tau, ā, tērā hononga, ā, ā, ahakoa, ā, ngā piki me ngā heke e roto i ngā tau, kua hono to, tonu aua whānau aua hāpori ki a mātou, ā, ki te kore rātou e tautoko, ā, tērā pea kua katia mātou, ā, e pērā ana ki ēra, ētahi atu o ngā kura Māori. Nathan Matthew, Tumuaki o Te Kura o Hato Paora, tēnā koe.
Ā, ki a koe, tēnā koutou. Kua puta ētahi whika nō te pakihi ōhanga e kīia nei ko Auckland Unlimited, e mea ana kua raro rawa ngā whika mō ngā Māori me ngā tāngata Pasifika i roto i te ao hangarau. I hāngai ngā rangahau nei ki te rohe o Tāmaki, engari e ai ki te kaihanga kēmu e ai ki a Morgana Watson o Te Āti Awa, Te Atihaunui-a-Pāpārangi me Ngā Puhi, he taurite taua āhuatanga huri noa i te motu. Me te aha ko tāna, ko te mea nui, kia kite a ngai Māori i a ia anō ki ngā tūranga mana nui o tēnei rangā.

Kua mana te kupu a TJ Perenara, māna te tūranga kaiurungi o te Kapa Ōpango Māori, ki te hiahiatia ia e te kaiako. Engari, he ai ki te Kaiako Ōpango Māori ki a Clayton McMillan, kua tōmurihia tāna whakataunga i runga anō i te mōhio he kaitākaro atu anō e whakaarohia ana. Kei a Tāmati Tiananga ngā whakamahuki.

And to have represented the Māori All Blacks is is huge and I know my marae, my whānau and my iwi are proud of me for what I've done in footy but I know this will mean just a little bit little bit more. Whakahīhīpai tēnei uri nō Ngāti Rangitihi, e 140 katoa ana tākaro i te kapa Hurricanes, mai anō i tana kēmu tuatahi Super i te tau 2000, ki a Ngahuru mā rua. Kua kāpene ia i te kapa Hurricanes, e 78 katoa āna tākaro Ōpango i ngā tau, ā, ki a Clayton he wā anō tēnei kia whakatauirahia e Perenara ōna pūkenga

Tēnā au tonu mai, taihoa ake nei, ka tirotiro tātou i te whakaputanga o te kōpae hou a Troy Kingi. Kai aku huia, kai manawa, kai aku piki kōtuku, tēnā tātou katoa. Kua puta te whakamāoritanga o te kōpae puoro Troy Kingi me tana pēne me Upper Class hei whakanui i a Matariki, ko Pūwhenua Hautapu eka mumura. Anei a Mārena Mane me tēnei whakaaturanga motuhake mō Whakaata Māori.

Hei tā Kīngi, ehara te whakarewa i ēnei kohinga waiata mō Matariki anake, ngā take tōrangapū Māori anake, inā ngā take tōrangapū iwi taketake. At the end of the day, all we want as tangata whenua is our connection to Papatūānuku, to the taiao, to not be severed, we're tangata whenua because we are of the land first and foremost, you know, we're not about the money, we're not about all this, if

I te tuawhitu o Oketopa. Nō reira, kia mau. Mārena Mane, Te Ao Mārama.
Ināianei kia tirohia e tātou ngā matapae huarere ki tō takiwa, āpōpō. Ki Kāi Taia tērā he tūāua ka heke ki runga ki a koutou me te hauraki mā rāwhiti. Ki Te Arawa he wā tōna ka kapua te rangi me te tūāua Ngā motuka i te piki te kāpuatanga o te rangi me te tūāua i te pō. Ki Te Whanganui-ā-Tara he rangi mokopuna me te hau mā raki, ki Whakatū ka piki te tūāua me te kāpuapua, hai whakakapi ki Tāhuna he hauhunga i te ata me te kapua kairi ake ki runga i a koutou. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata. Hai whakakōpani ake i te hōtaka i tēnei pō, he waiata nā Te Kōpae o Te Matatini 50, ko Ria Hall me tana waiata e Tama Hikairo, he waiata nā Te Kapa Haka o Pōtiki mai tawhiti i kite ai te whakataetae o Te Matatini i te tau 15.